בערך א יאר נאך מיין חתונה האב איך אנגעפאנגען צו שפילן אין ארץ ישראל אויף שמחות. איך האב געהאט עפעס א בר מצוה, א מענטש וואס איז געוואוינט לעבן מיין שווער, א נעבער. איך מיין איך באצאלט הונדערט דאלער, און נאך די בר מצוה האט מיך אנגעקאלט נאך איינער אז ער מאכט אויך בר מצוה אבער אין נתניה, איך בין געווען מורא'דיג העפי, וואו איך דארף שוין קויפן א לוח, איך דארף שוין קויפן א קעלענדער, שוין, איך האב נאך נישט געהאט קיין קאר, און לכבוד די בר מצוה האט מען גענומען א גרויסן קאר סערוויס, און מען האט אנגעדינגען אפאר ספיקערס, מען איז געפארן צו די בר מצוה. איך קום אן קיין נתניה און איך גיי אריין און עס ווערט מיר שווארץ פאר די אויגן, איך זע עס איז ביוטיפול שיינע האל, א רינדעכיגע האל, און מיין פלאץ איז אינמיטן, פרעג איך דארט דעם מיסטער בר מצוה טאטע, זאג מיר ווי דארף איך שטיין? וואס דאס הייסט? דא אינמיטן אז יעדער איינער זאל דיך זען, מאך איך אים אזוי, איך קען נישט שפילן דא מיקסד.

זאגט ער מיר ער איז א לויער, זאלסטו וויסן אז דו קומסט אז דו שפילסט נישט אפ ביי די בר מצוה גיי איך דיך העווילי סוען אזוי ווי ס'דארף צו זיין. כ'האב געזאגט זעסטו וועגן דעם א איד קאסט אסאך געלט, אמאל קאסט עסריק אסאך געלט, אמאל קאסט זיי שיקן קינדער אין חדר. מיי בעד. שוין, און איך וויל אנפאנגען ארויסצוגיין, שוין זאגט דער טאטע אקעי גיי גיי נישט ארויס. ער האט אנגעפאנגען צו שלעפן מחיצות ארום מיר. און אזוי דארט ווי כ'האב געדארפט זיין די שיינע פלאץ מיט די פלאוערס, האט מען ארום געמאכט מחיצות, ס'איז געווען בושות און חרפות ביזיונות א צימער, יעדער מיט א יעדער איז געקומען קוקן וואס איז דא דא. סוי ברוך השם ס'האט זיך גענדיגט די דריי שעה, מ'האט מ'האט אפגעענדיגט די די בר מצוה, און איך האב געגעבן א כאפ די ספיקערס, כ'האב געוואלט אנטלויפן, די מענטש האט מיך, און אזוי ווי איך בין ביי די טיר לויפט ער מיך נאך קווער, און כ'האב דעמאלטס געבעטן צוויי הונדערט פֿופֿציק דאלער, האט ער מיר געגעבן צוויי הונדערט און פֿופֿציק דאלער, און נאך נעמט ער ארויס א ענוועלאופ און ער געבט מיר עס. און איך מאך עס אויף און ס'ליגט נאך צוויי הונדערט פֿופֿציק דאלער, דעמאלטס איז עס געווען אסאך געלט, איך האב מיך געשעמט, זאג איך אים, וואס איז דאס? זאגט דער אינגערמאנטשיקל, איך בין שוין פֿופֿציק יאר אלט און איך בין א גרויסע ביזנעסמאן, קיינער האט מיך נאך נישט געלערנט קיין בלק אזוי ווי דו האסט מיך געלערנט, דו ביי אונז איז אזוי גייט עס, אפילו מען וויל נישט, אבער האט נישטא קיין ברירה מוז מען. איז מיר געוויזן, דו האסט געוויסט אז איך גיי דיך סוען, דו האסט געהאט דא בושות און חרפות, און מיט דעם אלעם האסט עס געטון? איך בין דער שולדיג, דאס זאלסטו וויסן, האסט מחזק געווען אונזער גאנצע פעמילי, ווייל אונז זעמיר נישט גענוג א פרומע מענטשן, האסטו אונז געגעבן געהעריג לערן געלט. בסייעתא דשמיא, ווען איך בין אוועק געגאנגען פון דארט האב איך געטראכט, ווען א איד געבט אכטונג אויף די אויגן, קומט נאר אייביג ארויס גוטס פון דעם.